Merba lura ġewwa TVAM. Eh, illum ħanibdow ħanajdu hekk il-parti tiegħi għax ilkom magħna minn dalodu għal dak il-nies speċjalment li huma kmieni. Issa bdiet il-parti tiegħi li ħanibdow nitkellmu fuq martial arts ma' Mark. Mela Mark, l-ewwel Grazzi talli ġejt għall-programm tagħna. Grazzi lilek tal-istedina.
Mela, ħa nibdew. Jiena ħa nibda ngħidlek minn hekk. Jiena martial arts meta kont żgħir, kont nagħmel ġuġitsu. Ejja. U nixtieq nidħol il-kategoriji differenti jeżistu. Imma nixtieq l-ewwel insir naf lilek. Lilek, Mark, kemm ilek tagħmel dan it-tip ta' sport, jekk sensei, għax jiena niftakar kelma sensei, kemm ilek sensei, u x'tip u x'kategorija ta' martial arts tagħmel, għax nafu li hemm ħafna differenti. Iva, mela, nerġa' Bonġu, Mela jiena bħala martial arts għandna nittrejnaw kung fu. Kung fu. Li huwa.
Li waħda minn iktar ħa ngħidu hekk kliem li tiġi għal ħalqek. Il-kung fu. Kung fu huwa popolari. Huwa popolari ħafna fil-media, fil-films. Huwa. Bruce Lee kung fu kien? Ejja. Jiġifieri Bruce Lee kien wieħed li jkabbar il-kung fu bħala image għax kien persuna. U iktar riċenti kien hemm Jackie Chan li hu forsi. Jackie Chan kung fu wkoll jiġifieri. Kung fu stili differenti.
Huwa arti marzjali Ċiniża li tmur lura eluf ta' snin. u bażikament l-għan prinċipali tagħha huwa d-difiża personali, self-defense, illi wieħed jitgħallem jiddefendi. Sa dik interessanti, is-self-defense, għax hemm dak il-misconception kif jgħidu n-nies li isma' di huwa vjolenti, di biex biha l-ġlied, huwa tip ta' ġlied imma fl-aħħar mill-aħħar huwa tip ta' self-defense. Iva. Hija arti ta' self-defense. Il-kelma ġlied forsi bil-Malti hija naqra. Tinstema' ħażin. Tinstema' ħażin.
jew combat, u huwa huwa sistema li inti tiddefendi ruħek, jiġifieri m'intix biex inti tkun f'imkien u taqla' ġlieda, Mhux hekk? dak huwa l-mod ħażin kif tużah. Huwa qiegħed biex inti tiddefendi ruħek u kif forsi nitkellmu iktar 'il quddiem, jgħinek b'mod fiżiku, illi inti tkun iktar b'saħħtek, iktar attent, iktar in control, u anke il-mod mentali, Hemm dixxiplina. ċertu dixxiplina fiha. Int ta' ta' liema età bdejt? Jiena bdejt kont ġuvni, jiġifieri. Qed nara hawn ittra tiegħek hawnhekk. Ejja, dak iktar riċenti.
Aw, ngħidlek biex iżżomm tagħmel dik il perf kważi split hemmhekk qed tagħmel, before e e angle, jiġifieri hemmhekk qed tagħmel kick to the head, x'jgħidulu, ma nafx. Ejja, mid-section qisu bejn l-għonq. Mid-section.
Jiġifieri dik hija waħda u interessanti. Dik hija side kick.
Interessanti nara għax forsi jiena kont nagħmel id-dettalji, mela għandek saqajk li qiegħda fl-arja qiegħda dritta, qiegħda qiegħda biex inti tagħti minn taħt tas. Ġifieri dik parti naħseb. Parti mit-teknika li wieħed jitgħallem bil-mod. U kont qed ngħidu, ġifieri bdejtha liemeta inti? Jien bdejt in-90s, jiġifieri kelli teenager qisu ftit. Teenager. Issa jekk jekk xi ħadd jinteressa ruħu jibda kull tip, ħalli ngħidu kull tip ta' martial arts. Hemm xi età li forsi tgħid isma' aħjar ma tibdiex ta' din l-età jew le isma' Jistgħu jibdew minn kull età. Normalment jibdew mill-età tat-tfal, jiġifieri qisu minn ħames, sitt snin. Iżgħar, di l-opinjoni personali tiegħi, narhom ikunu wisq żgħar biex jifhmu l-kunċetti ta' martial arts, stances kif taf inti, breathing. Eżatt, kif taqqa' u hekk. So normalment qisu jekk tieħu anke Malta lokali jibdew qisu minn sitt snin 'il fuq. Hi età tajba li għadek żgħir biex tidra imma fl-istess ħin tista' ssegwi lezzjoni u anke l-attention span tiegħek ikun għadu tajjeb. Eżatt, u jiena u nista' ngħid għalija personali, ma tantx kelli nuża il-moves of attack imma jiena nista' ngħid meta waqajt, u kulħadd jaqa' ġieli 'l hawn u 'l hemm, li jiġifieri jiena nilqa' ħafna, indunajt li dawk il. modi kif inti, break falls konna ngħidu. Ma nafx jekk għadhom jużaw l-istess kelma. Jintużaw. Dawn il-break, jiġifieri inti mhux għax aħna naħsbu biex tagħti daqqa jew biex tagħti daqqa ta' għasieq, imma mhijiex hekk biss. Jiena tgħallimt mezzi li meta naqa' nevita li nweġġa'. Jiġifieri din hija xi ħaġa li hija tajba wkoll għax persuna ta' kull età jista' jaqa' u jekk jaqa' ħażin, dik hija l-kelma, jaqa' ħażin iweġġa', imma b'dawn il-break forsi jekk isiru parti minn hekk, tista' tagħtina eżempju, jiġifieri meta taqa' eżempju jkollok tirrowlja jew tuża idejk? Eh, li inti intu nieżel tilqa' b'idejk biex inti you break the fall, jiġifieri ma tiħux dik id-daqqa f'darek jew fis-sinsla, mela inti ħa tilqa' d-daqqa, jew inkella ma taħbatx the back of your head, sewwa, jew wara ta' rasek, illi huwa post vitali. Ġifieri, jekk ħa ta' 'l quddiem, ma taħbax geddumek, so ħa tilqa' b'idejk. Dak huma. U dawn jiġu naturali. Jiġu naturali, imma ovvjament bit-training inti isiru parti iktar minnek. Ġifieri, anki jien għalija dik biss, għalhekk martial art, kung fu huwa arti bellezza, ma anki għal dik biss, għal persuna li jista' jaqa' u. ma jweġġax biha. U li tista' żżid li inti hekk sewwa tgħid, mhux just li tagħti, inti jista' jkun li l-arti marzjali tgħinek biss konfrontazzjoni, iżżomm iktar kalm, iżżomm iktar fil-kontroll tal-emozzjonijiet jew tal-azzjoni tiegħek u possibilment forsi jekk ħa tinqala' ġlieda jew ħa jinqala' xi ħaġa confrontation, iżżommha kalma it doesn't get out of control kif ngħidu. Ġifieri l-arti marzjali tgħinek ukoll hemmhekk biex inti żżomm il-kontroll tas-sitwazzjoni u ma teskalahiex, sewwa? U fit-tfajliet speċjalment, anki fil-ġuventur, imma biex ikollhom xi tip, hemmhekk qed. Dak, eħe, x'qatlu li nġib naqra ritratti meta kont żgħir, hemmhekk kont iżgħar ovvjament. Ġifieri ara. Ix-xagħar iswed kixifni. Kixfek.
U dik, aħna taħdu biċ-ċinturin, yellow belt, orange belt. Iva, iva, iva. Anki nispjegawha ftit, għax dik interessanti, iċ-ċinturin juri l-livell tiegħek, jiġifieri hawnhekk qed jagħti wkoll eżempju, hawnhekk libes bl-iswed. Hemm differenza bejn l-iswed u l-abjad? Iċ-ċinturini huma tradizzjonalment jibda l-white huwa beginner, jiġifieri huwa pur qisu, imbagħad il-kuluri dejjem jiskuraw, mela għandek isfar, yellow, orange, green u dejjem jiskuraw. Finalment jasal il-black li huwa l-livell li ngħidu hekk Qisu li kulħadd ikun jixtieq. Imma mbagħad tista' tkompli hemm il-first dan, second dan. Eżatt, minn hemmhekk imbagħad tista' tkompli tinfetaħlek qisha li tista' tgħallem, tista' tesplora martial arts oħrajn, affarijiet iktar avvanzati, imma ejja ngħidu l-black belt qisu kulħadd isemmih allura hekk semmejtu. Issa jiena nista' ngħid għandi tifel ta' tmien snin u Sfortunatament, fil-ħajja ma tafx x'ħa jiġi quddiemu. U naħseb li ħsieb li jiena jkollu xi tip ta' mezz, kif għedt int, jew jiddifendi ruħu, jew anki biex jikkalma s-sitwazzjoni, jew anki biex jtik dik il, tih dik il-minuta jew thirty seconds biex ikollu ċans jikkontrolla u anki jaħrab, għaliex le, toħroġ mis-sitwazzjoni li hija qiegħda fiha. Mill-esperjenza tiegħek, Qed tara li hemm iktar ġenituri qed jifhmu dil-ħaġa u qed idaħħlu t-tfal tagħhom f'dawn it-tip ta' martial arts, se ngħidu hekk? Nemmen illi dal-aħħar snin sar iktar awareness, il-kelma eżatta, awareness, illi t-tfal qed jitgħallmu iktar l-ewwel ħaġa, in sports in ġenerali, t-tfal illum qed indaħħluhom f'ħafna sports. Però bħal arti marzjali, Nara li qed jiġu iktar tfal isaqsu, jinteressaw ruħhom, isma' kif nista' niddefendi ruħi, t-tifel tiegħi ikun l-iskola, ikun xi mkien, qed jikber, jista' jkun teenager, naqra ikbar forsi mill-età tat-tifel tiegħek. Jiġifieri l-interess hemm qiegħed u anke fil-lezzjonijiet nista' nitkellem għalija imma anke in ġenerali ġew Malta qed ikun hemm iktar tfal, iktar żgħażagħ li jinteressaw u jieħdu dat-training bis-serjetà. Għax jiena nemmen illi idea bażika ta' kif tiddefendi ruħek, m'hemmx għalfejn ikollok il-livell bħal min jitrijaħ kuljum. Huwa tajjeb, għax anke tkun barra minn Malta. U fitness. Imsiefer, fitness. Jiġifieri din interessanti, intkom mhux tiġu hemm u tibdew titgħallmu l-moves. Le, le, hemm proċess sħiħ. Jiena niftakar konna nagħmlu sit-ups, push-ups, the bridge ngħid lejn hawn biex the plank biex iżomm. The plank. Jiġifieri jekk ittina overview fuq malajr tal-lezzjoni, kif xi tkun il-layout? Normalment għandek l-ewwel parti hija

Imma hija pożizzjoni, anke di, hija pożizzjoni tradizzjonali. Di tfakkarni f'Karate Kid, qed ngħid ħaġa tajjeb. Karate Kid kien jagħmel xi ħaġa hekk u mbagħad kien jagħmel ittir b'idejh. L-idea huwa biex tiddefendi ruħek, jiġifieri l-istance normali. U mbagħad il-poża hija naqra iktar forsi, ejja ngħidu hekk għall-kamera, hija simili. Ġifieri dawn huma kollha, jkollhom ismijiet naħseb dawn il-poses jew mhux daqshekk? Mhux kollha, fhimt, jiġifieri, pereżempju di, l-idea huma fighting stance u mbagħad tgħolli saqajk, jiġifieri iktar U int qed tressaq għajk hemmhekk biex tiddefendi. Biex tiddefendi ruħek jew tuża l-kiek biex tiddefendi ruħek. Ġifieri inti lest biex jew tiddefendi l-middle section naħseb minkeb jew inkella. Jekk bniedem ġej fuqek ħa tuża saqajk biex tiddefendi ruħek. Biex timbuttah 'il bogħod. Hawnhekk naħseb qegħdin ġo l-China Garden hawn Malta. China Garden, konna lessin hemmhekk u ħadna naqra ritratti u ovvjament battilkom Xi ħaġa naqa' differenti. Dan insomma għandna. Hemm differenza bejn meta tkun libes bl-ispett u l-gabbja ta' xi kurjużità dik. Dik ġest uniformi differenti. Ikollok ġgiged differenti. Dan konna ħanieħdu konna għamilna session lill-parteċipanti ta' Miss Malta. Il-background kien iswed allura talbuni nilbes xi ħaġa ċara. Għax inkella kont tiġi razz biss. Ma kontux tarawni. Tiġi razz biss.
U saħaq xi ħaġa oħra tgħaddi minn rasi. Girls u boys. Huwa sport bħall-futbol li l-girls jilagħbu għalihom u l-boys jilagħbu għalihom jew huwa sport li ma tagħmilx differenza? Iktar ma jittrejnaw flimkien iktar aħjar u jiena nifhimha dal-mod, jekk tfajla, ħa nitkellmu fuq tfajla, ħa tiġi attakkata fit-triq, normalment ħa jattakkak raġel, so il-fatt li tittrejnja flimkien jgħin. Issa, nagħmlu workshops jew korsijiet, għandna wieħed ġej f'Ottubru, fejn ikollok ċertu tfajliet li jkunu jħossuhom forsi jistħu, jkunu jridu jittrejnaw għalihom. Allura nagħmlu dawn il-korsijiet fejn ħajkun hemm iktar sitwazzjonijiet li iktar forsi jintaqgħu magħhom nisa biex qisna tintroduċihom bħala teaser għal għal martial arts. Di interessanti, jiġifieri forsi fit-tfajliet ikunu ftit jistħu milli biex ikunu ma' boys fil-klassi jiġifieri biex tibda. Biex tibda bħala bħala beginners qisu. biex itik introduction tal-martial arts, tal-kung fu, tas-self defense. U mbagħad min hemmhekk, bniedem hekk għoġbu jista' jkompli ovvjament. Imma l-klassijiet normali jsiru nisa u rġiel. U bħala times a week, kemm-il darba fil-ġimgħa inti bħala sensei, għax issa qed inkellmek kif suppost. Sifu propja biċ-Ċiniż hija sifu propja. Sifu, ok, sifu, kemm-il darba hemm bżonnk fil-ġimgħa biex ikollok. Darbtej huwa.
Ammont tajjeb. Ammont tajjeb. Ejja ngħidu l-basic. Basic. Jiġifieri Issa. li jtik naqra. Dak il-basic knowledge. Eżatt. Mela sejna nilqfu lilek. Issa jien għedtlek naf il-ġuġitsu. Ejwa, għedtli li taf il-ġuġitsu. Mela, ejja, ħa nqumu nara. Ejja, ħa nqumu nara. Ħa naraw x'inhu ġej, produzzjoni skużawni jekk nispiċċa mal-art jew hekk. Mela, jiena ħa nipprova move fuq, eh. Le, le, ħa nsaqsi l-oppost. Inti ħa nsaqsik biex inti, trid nimxu ejja naraw jekk ikollna iktar spazju, ejja jekk ikollna iktar spazju hawnhekk għax il-produzzjoni għandna set kbir għandu żgħuhu. Mela, jiena niftakar mossa li meta xi ħadd itini daqqa ta' ponn, x'irid nagħmel biex nevitah? Ħa ninqalgħu ftit mal-ħajt għax mhux titfagħni fuq il-. Le, ma ħa nitfagħek imkien. Mela, jien ħa nsaqsik, ittini daqqa ta' ponn u ħa jien ħa nagħmilha bil-mod, agħmilha bil-mod. U ħa ngħid jekk nagħmel sew. Mela, l-immaġna ħa tagħmel mument. Mela, jiena ħa ngħid jgħidu s-sajd.

Grazzi ħafna, jiena nħeġġeġ lill-familji kollha li għandhom tfal ta' kull età biex jħajru, jitħajru jagħmlu dawn it-tip ta' sports għax ovvjament ħa jgħin fit-tfal. Isma' jiena waqt li qed kont qed, aw għax għandi l-earpiece hawn, għandi widnejja strambi jien toħroġ l-earpiece, qed qaluli li Jurgen reġa', ma nafx nispera li mhux vera,